Мөхтәрәм газиз дин кардәшләре, милләттәшләре, ватандашлары, абыйлары, Альхамдулилла, Аллаһның рәхмәте Без сезнең белән, адәм балалары, төрле-төрле сыйфатларга бай. Һәрберебез үзенә күрә үзенчәлекле. Һәм җәмәгать әлеге булган сыйфатлар белән үзенчәлекләр белән дөрес куллана белергә дә кирәк. Кыска гына, кыскача әйткәндә, җәмәгать, әлеге сыйфатлар Безне йә җәннәткә илтә, яисә киресенчә, җәһәннәмгә сөйри, Аллам сакласын. Һәм шуңа күрә, кардәшләрем, сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм Ниндидер яман сыйфатлардан һәр даим Аллаһ Раббыбызга сыйна торган булган һәм шундыйрак дога кылган. Я Раббым, мине төрле көчсезлектән, ялкаулыктан, риялыктан, төрле-төрле авыруларыдан, чирләрдән саклый күрсәң иде дип һәм башкасыннан. Һәм беләбез, киресенчә, сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай дога кылган, үзенә хәерле сыйфатлар сорап. Мәсәлән, ислам динендә ныклыкны сораган. Теле бары яхшылыкны гына сөйләвен сораган. Күңеле тыныч булуны сораган. Ач булмауны сораган һәм башкасы. Альхамдулилла. Һәм күрәбез, кардәшләрем, димәк, мөселман кешесе үзенә изге, яхшы сыйфатлар сорап дога кылырга тиеш. Һәм ниндидер яман, явыз сыйфатларыдан Аллаһ Раббысына сыенырга тиеш. Моңа безгә сөйкле пәйгамбәребез мисал. Альхамдулиллаһ. Һәм кардәшләрем, бүгенге вәгаземдә кыска чагына һәр беребездә булган бер яман сыйфат турында сөйләп китәсем килә. Һәрберебездә бар. Ул сыйфат ачулану сыйфаты. Кайсы бер диалектларда, халыкларда ачулы кешене җенләнгән дә диләр. Әйе, чынлап та җәмәгать. Ачулы кеше ул Аллаһ ләгънәт кылган шайтанның тәэсирендә була. Һәм шайтан өчен бу бик тә яхшы уенчык. Андый кеше белән шайтан бик рәхәтләнеп куллана ала. Бик яхшы итертеп уйный. Һәм шайтан тели дә кешенең ачу чыкканын, ачулы булуын. Нәрсәдән, ни сәбәпле соң җәмәгать ачу килеп чыга? Иң әүвәл җәмәгать ул йөрәктәге булган бер чирне онытмау сәбәпле. Йөрәктәге чирне онытмау сәбәпле. Яки кемнедер сөймәү сәбәпле. Яки кемгәдер хөсетлек хисе белән карау сәбәпле, тәкәбберлек хисе белән карау сәбәпле һәм башкасы. Яки үзеңне үтә нак ярату, соклану. Син менә молодец, а башкалар молодец түгелләр. Һәм шул сәбәпле кешедә ачу хисе туырга мөмкин җәмәгать. Һәм әгәр дә без җәмәгать хадисләргә, сирларга да игътибар бирсәк, Никадәр кеше шушы ачулану сыйфаты сәбәпле үзен начар халәткә илтте. Кемдер ачулану сәбәпле сугышып киткән. Кемдер ачулану сәбәпле хатынына талак биргән.

Бу иң хәерле кавым. Кайсысы динне дә, кайсысы Аллаһ Раббыбызны да камил рәвештә яраткан кавым. Аларда да әлеге сыйфат булган. Әмма алар әлеге сыйфат өстендә эшләргә тырышкан. Әлеге сыйфатны басырга тырышкан. Альхамдулиллах. Һәм юка гына бер мәлне пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер кеше килеп сораган, "Я Расулулла, бирче миңа вагаз, бирче миңа киңәш". Нәрсә дигән Расулебез? Лә тагзаб. Ачуланма дигән. Теге кеше моңа разый булмаган. Бирче миңа вәгазь дигән. Лә тагзаб. Ачуланма дигән. Юк, я Расулилла, бирче миңа киңәш дигән өченче тапкыр. Ачуланма дигән. Күрә бу җәмәгать, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм 3 тапкыр кабатлап әйткән. Менә шушы бер сүздә генә ни кадәр хикмәт. Ачуланма. Ни кадәр хикмәт җәмәгать. Пәйгамбәребез хикмәт иясе, әлхәмдулиллаһ. Һәм шуңа күрә җәмәгать ачылу, ачуны тота белү ул җәмәгать тәкъвалы мөселманнарның сыйфаты. Ачылу вакытында үзеңне тыя белү ул көчле булу сыйфаты җәмәгать. Юкка гына бер хадистә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вәсәлләм әйтеп калдырган көчле булу Ул көрәштә кемнедер җиңү түгел, юк. Көчле кеше ачулы вакытында үзенең ачуын тыя белгән кеше. Менә җәмәгать көчле кеше кем ул? Әлхәмдүлилләһ. Без сезнең белән тырышырга тиеш. Менә шушында мастер спорты булырга. Кимендә КМСниклар. Но мастер спорта булсак бик тә яхшы. Менә кайда без көчле булырга тиеш. Ачуны тыя белүдә. Менә үзебезгә шундый максат куйык, тырышыйк. Шушы сыйфат өстендә эшләргә кардәшләр. Һәм әйтеп китергә кирәк җәмәгать, әгәр дә шушы ачу килеп чыкса, ачуланып китсәк, нишләргә соң? Әлхәмдулиллаһ. Әлхәмдүлиллә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтеп калдырды, өйрәтеп калдырды чаралар. Кайсыларын башкарсак, иншалла, ашу сыйфатын үзебездә басабыз, иншалла. Беренчесе дога кылу. Дога җәмәгать. Көчле хәдистә килгәнчә, әгәр дә ачуң чыкса, Әгъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим диген. Сыйнам Аллаһка ләгънәт кылынган шайтанның явызлыгыннан. дип тәрҗемә ителә. Әгузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Ачуыңны чыгардылар икән. Ничектер сине кимсеттеләр икән. Әгузу биллаһи минәш шайтанир раҗим дип әйт. Ягъни дога кыл, сыен Аллаһка. Икенче Әгәр дә ачуың вакыт э, чыккан вакытта син аягыңда басып торган идең икән, Пәйгамбәребез әйткән утыр. Әгәр дә утырып та ачуың туктамаса, басылмаса, ят дигән. Ят. Һәм аеруча кайбер никахларда да әйтергә туры килә, хатыннар ир белән хатынга нәсихат биргәндә, менә гаиләдә ачуланушы килеп чыкса нишләргә? Һәм менә шул хәдисне китерәсең бит. Ачуың чыкты икән, басып торган вакытта утырыгыз, хатын белән иргә әйтәм бит. Әгәр дә утырып та ачуыгыз чыкмаса, ятыгыз. Ир белән хатын ятса, соң бит ачу сразу басыла, шулай бит инде җәмәгать. Альхамдулилла. Менә шундый бер хикмәтле, машалла нәсихәт җәмәгать. Истә тотыгыз. Хатыныгыз белән ачу килеп чыкса, утырыгыз, утырып бетмәсә, ятыгыз. Альхамдулилла, ятып, иншалла басылыр. Бер-берегезне яратышып, бераз гына уйнап, көлешеп, Иншалла. Альхамдулилла. Һәм өченче җәмәгать сыйфат, өченче чара ул да булса нәрсә? Әлбәттә ки, тәхәрәт алу җәмәгать. Тәхәрәт алу. Тәхәрәт ул ачуны сүндерә. Ачуны баса иншалла. Һәм башкасы кардәшләрем. Альхамдулилла. Бер кыска гына кыйса сөйләп узасым килә, кардәшләрем. Бер атаның малае булган. Кайсысы көне-төн, көне-төне ачуланып йөргән. Кешеләргә ачуын чыгарып йөргән, күрсәтеп йөргән. Һәм бу, машалла, хикмәтле ата, Бер мәлне улын чакырган да әйткән, улым дигән. Һәр вакыт ачуың чыккан саен, әнә теге бүрәнәгә кадак как дигән. Һәм беренче көннәрне шушы бүрәнәдә дистәләгән кадак Кагылган. Дистәләгән, анда уннан артык, егермедән артык кадак каккан бу малай. Икенче көнне дә шулай ук, өченче көнне дә бер атна узган, кадак әзәйгән. Ике атна узган, гомумән какмый башлаган, тынычланган. Һәм бу бит инде шатлыгыннан, менә ачуымны тыерга өйрәндем дип шатлыгыннан атасы янына килгән, күрсәтергә, кара атам, Бүген бер кадак та капмадым дип шатланып килгән, атасы мактаган молодец улым дигән. Бик яхшы. Менә син ачуыңны сакларга өйрәндең дигән инде. Уйлап кара, ни кадәр җиңел. Әй бит, ачуны э, тыярга, сакларга кадак какканга карый. Әмма моның белән генә тәмамланмаган җәмәгать. Ата кеше малаена аннан соң әйткән, менә хәзер инде шушы каккан кадакларыңны киредән суыртып ал дигән. Һәм бу малай суыртып алган. Менә күрәсеңме дигән. Кадактан эзләр калган. Менә синең дә шулай ук кешегә ачулы сәбәпле рәнҗетелү сүз әйтсәңме, яки кулыңны күтәргән булсаңмы, аларның да күңелләрендә менә шундый кадактан калган эз кебек, синең ачуыңнан эз кала, дигән. Субханалла. Чынлап та шулай, җәмәгать. Әйе, безне бәлки кеше туганыбыз гафу итәр, әмма күңелендә әлеге ачудан барыбер эз сакланып кала ул, җәмәгать. Һәм кайбер вакыт ул үлгәнчегә кадәр истә кала, субханалла. Шуңа күрә Без үзебездә әлеге ачу сыйфатын баса белергә тырышырга кирәк, җәмәгать. Үзебезнең күңелләребезне һәрвакыт тәрбияләп, әхлакларыбызны ныгытып, тәкәбберлек хисеннән, хөсетлектән, явызлыклардан, яман сыйфатлардан Аллаһ Раббыбызга сыенырга тиешбез, кардәшләрем. Һәм инде ахырдан, әлбәттә ки, Әлбәттә ки, шушы дөньяда, шушы җир шарында иң хәерле булган, иң яхшы булган, иң камил булган сүзләр белән тәмамласак бик тә хәерле булыр. Ул да булса, Аллаһ Раббыбызның әйткән сүзләре. Аллаһ Раббыбыз Коръәни Кәримендә әйтә, Бисмиллаһи рахмани рахим, Васариу илә мәгъфиратим ми раббикум ва джанна дигән. Аллаһ Раббыбыз әйткән һәм ашыгыгыз. Ашыгыгыз изге гамәлләргә. Шул сәбәпле Аллаһның ярлыкавы булыр сезләргә. Вә ашыгыгыз мәңгелек җәннәтләргә дигән Аллаһ Раббыбыз.

Шуңа күрә, кадерле газиз дин кардәшләрем, Аллаһ Раббыбыз насыйп кылсын Аның мәгъфирәтенә ирешергә, Аның мәңгелек җәннәтенә ирешергә әлеге сыйфатларыбызны үзебездә булдырып, менә шушы аятьтә әйтелгәнчә. Һәм дә инде һәрдаим үзебез өчен, туганнарыбыз өчен, якыннарыбыз өчен догада булырга,